Bere a Asantefo yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔkɔko ntɔkwa no, ahemfo bi te sɛ Amakom, Tafo ne Bukom na wɔanyɛ adwene. Nti wɔtu wɔn so sa kunkum ahemfo a na wɔwɔ hɔ. Ɛka ho na Amakomfoɔ kɔ bi kɔkyekyeree kuro a wɔfrɛ no Kɔdeɛ wɔ Kwaabere, Techiman kwan no so hɔ no. ɛna ebi nso kɔɔ Nkoranza, ebi nso kɔɔ Tɛkyimɛntia, ebi kɔɔ Adugyama, ɛna ebi nso kɔɔ Kyekyere Sunyani. Na ɔsahene a ɔdii ntɔkwa no anim no yɛ Mampɔnhene Boahene Ntuo. Na adekyerɛdeɛ a ɔde maa Asantefoɔ ara ne sɛ, sɛ Ɔsantehene nni hɔ a, ɔno na ɛbɛhwɛ akyire. Ɛno nti na ɛfiri saa berɛ bɛpem ɛnnɛ no, Ɔsantehene nni hɔ a Mampɔnhene na ɛhwɛ akyiri. Wɔkɔko dii nkonim. Apeaduhene bɛbɔ amanneɛ sɛ ɔno na wakum Tim Gyakare ma yɛbɔ no abafo Ɔdɛɛfoɔ Amoayɛ. Akyire na Dwabenhene teɛɛ na ne bo fuiɛ ma ɔbɛkaa ntam sɛ ɛnni kwan sɛ ɛsi da sɛ ɛyɛ Apeaduhene ne Manhene. Na Apedu Hene no, ne nua nso ne Owusu Panyin a na ɔyɛ eh, Nyamiani Abrankɛse Hene a ɔno yɛ ɔseti to odi kan papa ankasa. Wɔn nso so nyinaa yɛ setifoɔ, ɛyɛ Abrankɛse ne Apedu Hene no na wawa ase. Nti ɛbaa saa no, ɔyɛ sɛ ɔngu ne papa anim ase. Nti deɛ ɔyɛ ne sɛ, obetumi aka, ayɛ, afa ne ho sɛ ɔman hene nanso ɔntumi fa mma manhyia. Ɛna eh, ɛnam Dwabenhene so asɛm no nti, yɛntumi anyɛ no man hene bɛpem nnɛ. Appeal do no yɛ ɛwɔ Kumase Nkrante a ofiri Adwo so wura Kumase a ɛwɔ hɔ no ara na ɛwɔ. Na ɛɛm Dwabenhene so de agudi a onyaa no ntɔkwa no mu baeɛ no, na Kumase ahemfo no bi nnye nni sɛ nneɛma no nyinaa na ɔde baeɛ. Kɔmfoanokye koraa na ɔtae saa nkorɔfoɔ no akyi. Ɛma ɛyɛ serious case a nka ɛyɛ adane ntɔkwa. Na ɛɛ nneɛma a onyaa no wɔ ɛko no mu no, ebi na Dwabenhene tena ase a ɔde bɔ Ɛyɛ ne kotodwe ase pɛɛ no. Ɛno nti na yɛwɔ ntoma bi a yɛfrɛ a yɛka no dwabeanantuo no. Nti wɔfira ntoma bi a wɔfira kɔ soro na ayɛ te sɛ mini skirt kɔ kwan bi so no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛhu agudeɛ a ɛwɔ wɔ ne nan ho. Um, actually yɛka dwaben ne Asantehene uh, relationship ɛbɛba so because ɛyɛ uh, one of the def defining moment na ɛbɛma ɛbɛduru baabi a wɔbɛkɔ akɔkyekyere nkuro bi wɔ eastern region te sɛ um, Koforidua mo no. Na wɔka Asante bom wie no, na afei wɔaka n'ahenkuro. Dua a wɔfrɛ no Kum, wɔduaa mmienu, ɛnna deɛ na ɛbɛfifie no na wɔde rekɔ akɔyɛ ahenkuro. Ɛɛ nnipa pii gye di sɛ deɛ ɛfifiiɛ no ne deɛ ɛwɔ Kumase, ɛnti na Kwaaman bɛdanee Kumase no, ɛnna fo baako no a ɛwuiɛ no nso bɛdanee Kumawu. Na nsɛm bi wɔ hɔ kakra a ɛwɔ saa nsɛm yi ho a ɛhyɛ . Sɛkyerɛhene ne Kɔmfannɔkye na Asantehene ntam. Ɛno deɛ ɛnyɛ me na me mɛbɔ so. Na ɛno akyi no, ɛɛ na ɛwɔ sɛ yɛnya ɔhene baako a wɔn nyinaa bɛhyɛ n'ase. Nti ɛɛ fiada baako bi a na ɛfo fie no, ɔkɔmfɔ ma obiara de ɛɛ n'akonnwa tuntum baeɛ. Ɔde ba wieeɛ no na Kɔmfɔanɔkye kɔmeeɛ ara kɔpem sɛ ɛɛ sika adwa, gold stool, ɛfiri soro asianee na ɛbɛtɔɔ Ɔsatutu nan so na ɛmaa ɔno bɛyɛɛ Santehene. Nti ɛmaa wɔhye nkonwa tuntum a ɛwɔ hɔ nyinaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sikadwa no bɛyɛ panyini. Nti ɛwom sɛ nkuro bi wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ ansa na Asante reba deɛ nanso Asante kuro biara akonya no, baa sikadwaa akyi, ɛfiri sɛ na deɛ ɛwɔ hɔ dada no nyinaa no, wɔhyee no. Yɛsan maa wɔde wɔn ho nwi ne wɔn mmɔwerɛ keka bɔɔ mu ma deɛ wɔtoa maa wɔn a, wɔn nyinaa faeɛ a, ɛmaa wɔn nyinaa tuu wɔn ho sɛ wɔbɛsom deɛ ɔbɛn sikadwa no. Enti, ɛɛ wiase baabiara, ɛnkanka ne Ghana no, obiara kurom ahennie akonnwa no, yɛ dua a nnipa asensene. Nanso Asantefoɔ nko ara dwa no na ɛyɛ sika deɛ. Ɛyɛ Kɔmfanoɔkye no, Ɔkɔmfoɔ Yamoa wuo akyi no, Ɔkɔmfoɔ Yamoa no ɔno na ɛyɛ Agona hene, ne wuo akyi no, Kɔmfanoɔkye kɔyɛɛ ɔman hene wɔ Agona. Nti bɛpem saa bere no, Agona hene na ɛyɛ Asanteman nyinaa kɔmfoɔ. Ɛno nti na wɔkura kyiniiɛ fitaa frɛ fitaa wɔ ayi ase no. Seesei yɛbɛba abɛhwɛ Ɔsatu bɛyɛ Santehene no, deɛ nneɛma na ɔyɛ maa Asante? Nkonnwa bɛn saa na ɔde baeɛ? Ɛna hefa na ɛberɛ a ɔrewu 1717 no, hefa na na Asante aduru?